Республика Пуҫлӑхӗн Олег Николаевӑн указӗпе кӑҫалхи ҫулталӑка сумлӑ ентешсене халалланӑ. Ҫакна тӗпе хурса Чӑваш академи драма театрӗ Ырӑ ят мултан паха фестиваль пуҫарма йышӑннӑ. Тӗплӗнрех Леонид Петров корреспондент каласа кӑтартать. Нарспи вӗт-ха, юмах мар эс ҫырнӑ поэма. Театрта ӗҫлекенсем фестиваль пулӑшнипе республика аталанӑвӗшӗн тӑрӑшнӑ паллӑ ҫынсен ячӗсене халӑхра сарассине тӗпе хунӑ. Программӑра хальхи репертуарти спектакльсем. Фестиваль кӑрлачуйӑхӗн ҫирӗм саккӑрмӗшӗнче Иоаким Максимов Кошкинский произведение тӑрӑх лартнӑ вӗри юнлӑ ҫемҫе чун постановкӑпа пуҫланӑ. Куракансем чӑваш классикӗн Константин Ивановӑн кун-ҫулӗпе ҫывӑхрах паллашма пултарӗҫ. Унпа пӗрлех Иван Яковлев аслӑ вӗрентекенӗмӗр, чӑваш драматургипе професси музыкин никӗслевҫи Федор Павлов, чӑваш театрӗпе киноне пуҫарса яракан Максимов Кошкинский пирки нумай пӗлӗҫ. Спектакле СССР халӑх артисӗ Валерий Яковлев лартнӑ. Февраль уйӑхӗн ҫирӗм пилӗккӗмӗшӗнче вун виҫӗ сехетре пирӗн спектакль вун виҫӗ сехетре Шуйттан чури Раб дьявола спектакль пулать. Яков Усай пьеси тӑрӑх лартнӑ. Яков Усай ӗнтӗ пурте пӗлеҫҫӗ, поэт, драматург, публицист, чӑваш АССР халӑх, халӑх поэчӗ. Чӑваш сӑмахне аталантарма нумай ӗҫленӗ. Шуйттан чури спектакле Наталия Сергеева режиссер икӗ пин те ҫирӗмӗш ҫулта республика Пуҫлӑхӗн гранчӗпе сцена ҫине кӑларнӑ. Пуш уйӑхӗн ҫирӗм пиллӗкмӗшӗнче ялта драма кӑтартма палӑртнӑ. Ку произведение ахальтен мар суйласа илнӗ. Вӑл чӑн-чӑн наци пьеси пулса тӑнӑ. Унӑн авторӗ Федор Павлов та чӑваш культуринче тарӑн йӗр хӑварнӑ. Ака уйӑхӗн ҫирӗм иккӗмӗшӗнче фестиваль программинче Эп сӳннӗ чух эс ҫун спектакль. Вӑл пирӗн
пирӗн чаплӑ паллӑ ҫынни ҫинчен востоковед, ҫулҫӳревҫӗ, Раҫҫей синологи никӗслевҫисенчен пӗри, пӗрремӗш китаевед Никита Яковлевич Пичурин ҫинчен. Ырӑ ят мултан паха фестиваль ҫу уйӑхӗнче Петр Осипов пьеси тӑрӑх лартнӑ Сурхури сӑри спектакльпе вӗҫленӗ. Ҫапла программӑра пурӗ пилӗк постановка. Вӗсем уйрӑмах вӗренекенсемпе студентсемшӗн усӑллӑ пуласса шанаҫҫӗ. Аса илтеретпӗр, вун тӑватӑ ҫултан пуҫласа ҫирӗм икӗ ҫула ҫитичченхи куракансем Пушкин карттипе усӑ курма пултараҫҫӗ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Леонид Петров.